so today we go talk for una about palaba ndamba uh, today again we go talk for una about palaba samuel etofis uh, today we go talk una about wetin happen for limbe uh, some few days back Wetin happen for Yaounde some few days back, we go talk for una about some Cameroonian artists wey eh, again na French nationality wey e kwara for that side for France country countryman uh, countrywoman. We go also talk for una about wetin again, we go talk about uh, that clash wey dey between Kosi and that man wey dem dey call say Malox. Na mami dem dey suffer inside the thing. Any man dey coach him mami, the one dey coach am, we go tell una because na Malok start the coach mami for Kosi. But we go, I will talk and then we go give una reaction too for plenty plenty people the way they dey condemn that kind of thing. They say no the kind of way that way una suppose for do una clash. Una fit do una clash, una leave mami them up outside of that. So as I tell una, some man chook the woman for that side for Limbe with the knife population vekes. That papa for Lidol wey e chook some pikin kill am for Yaoundé, e say e don lost im memory. And then for that side, for South region, uh, wetin happen, countryman, uh, countrywoman, na for Sangmalima wey that one happen. They see some small pikin for two years wey dey kill am, dey throw am for some water. And then country man country woman some big time pastor eh, for akatare e dey for here for duwala wey dey accuse e say e dey wan tolicate with small pikin dem and then we go tell una true about some boy wey be the sell fowl for some reme e sell fowl and then e chop am with all the muru so na the story dem that way we go tell una country man country woman most times we one wey happen for that side for Limbe. Uh-huh. I'm a Nimbe. I'm a Inene Kama Nimbe. What happen for Limbe, countryman, countrywoman, it don't pass we. Na true how they talk so, the matter don't pass all man. Because we dey ask ourselves, if you get problem, you na your woman, you remove knife you move knife sotey you dey chook it because say you don vex with e e mean say wetin e mean say the matter don pass you or e mean say na because you be the weakest man for the world even na with your friend you remove knife for do wetin you fit talk with mob if e pass you you go you so the man get problem now with inga for limbe na dem da pra pra pra pra dem dey query query query query the man vex He say, you the code na you na who, you know me? You know my name? You know who I dey? He just go draw knife one time, move am, chook the woman with am. As he chook the woman with that knife, the woman cry, holla! Because if you want chook am again, chook am, chook am, go kill am. Na so population comot. He start run, they follow ye run go, gbab, gbab, gbab, gbab, they down, they follow ye. That way population, he holy. Oga understand now say, Eh, conjugation no dey. Say abeg no dey. E dey beg, dey dey knack am. E dey beg, dey dey knack am. Population knack e sotey e dey now so for under serious coma. I no know whether e don comot for that coma now, but e dey under serious um, cure or hospital how dem dey call that thing um, treatment under serious treatment. Even the woman too dey under serious treatment. Ojo beg say make God help me die no can take dem because Even fit be so the woman die, the man too die because population we don vex plenty. Tori dey, countryman, tori dey, countrywoman. Wetin be the another tori? The another tori na say for that side for Sangmalima, na for south region, eh, una know that girl wey

Una know say when some crime dey so, they dey ask am say na for who wey dey crime e dey profit? Na for the mami or na for who? So the mami get for continue for answer serious question because e know e must know something wey happen even if phone fit talk. two years pikin una dey kwarai wetin that pikin don do for play wey don do am so tey go reach to some play wey dey come kwarai una query with him mami with him boyfriend una wetin una neighbor una wetin man no know wetin happen so this perika this pikin no be even perika uh, he die some few days after that man wey dey dey call him say mr dagobe wafo That artist wey na the door na him papa. He quarrel six years pikin with him knife. That side for Yaoundé. Mm-hmm. Tori dey. Another tori na say wetin Mr. Dagobert Mwafo, papa for that slammer wey dem dey call am say Lidol, he talk say eh, he don forget, he no remember anything. Say he don forget totally wetin e happen that day

say do something eh una understand or why people dey talk say duwala so dem dey still continue for the matter as i dey tell una so dagobert nwafo e dey for police uh, for gendarme custody sorry na for gendarme custody wey mr nwafo e dey so it is in go for that side i think say after some time e go regain im memory for understand exactly wetin e do am for that pikin how he quarrel that pikin with him because he get query with mr wanji for bar whether na sika ball or na ball he comot for bar he dey go back for house he tell mr wanji say you go see wetin i go do you you go regret am for your life he go take knife for him house enter for mr wanji house wey na neighbor start chook that small pikin matis cut him hand chook him neck kill am the other one dey run go hide for inside room na so the thing pass na the film for the matter that and then he come up begin shout say if you want take na three why see na only one so the other one dey dey because he knock door they no really come out i think say fear be catch you small because we think say if he continue for knock that door wetin go happen na say population go comot for there countryman countrywoman na so e happen for that side so papa don lost memory Master don lost memory. Oga say don lost memory. You go find your memory for the play where you lost am, get am back because you must answer all the crime. All that one, you know if you can quarrel some small pikin so you make another pikin sleep straight like a ruler and then you dey fear say make dem judge you, you dey talk like say na craze don hold you, say I ain't no correct, na the thing make am fall, you make that kind of thing. Tori dey, another tori Na say for that side for Commissariat Central number four for Douala here since last week some matter dey dey wey e dey trunk plenty countryman countrywoman. The matter trunk na which matter? They say some man of God wey dem dey call Issa Issa Xavier uh-huh. They dey accuse you say he the one dey tolerate pikin dem wey dey small small small jaka dem Uh-huh, he want the me mami mami with them. So and then so other woman they dey work for that uh, for that church, that Catholic church, for that side for Lopom. They talk say he dey also want for make am say he want make mami mami with them. Where they be just sister them and they call they say norms. So he dey want make mami mami by force with dem for that side so the thing don make am so tey e don go now uh-huh, for commissariat sometimes e go go court if uh, bishop no uh, intervene if he, mr bishop cleda e no intervene the matter fit go before before na so e dey happen for that side countryman uh, countrywoman if you wan marry You fit comot you father work now, you go marry simple. Than for talk say you be father, you dey waka find small small pikin dem, you dey waka put pressure for utu for all sister dem wey dey dey for for church wey dey dey work with you. Uh-huh. Message themselves, they don comot. Message don comot now wey e be the writer with one uh, some of that victim dem they don reach your play wey they don dey publish am now. Eh. So Catholic Church small time go react for that thing wey that father e dey do for that side for Lopom because na thing wey e no find countryman countryman anything wey e dey do wey e no find law must take e course and then your oga kwata kwata dem they must intervene too eh, for try for fix image for church and then for try to eh, for punish the man and then for tell you say stop eh, ima for aya ne ba for angia na jon eh, tori dey now na time for na kuna di tori for that side for yaounde wetin happen for that side for yaounde countryman countrywoman e pass wa power some perica dey

I go take the mburu so I chop pumuta. Na so peripheral na he decide he take that mburu he chop pum. As I dey talk for una so Reme dey cry. Reme don do all thing for say me find that perika me see am. Reme don try all thing for say me reach for play wey the perika go even ka give some half of that mburu. But as I dey tell una now country man eh country woman America don chop am e talk for himself say food wetin I chop I no give you na so e happen country man country woman another tori tori dey the tori wey e dey now na say wetin

Na him pikin dem don start dey make testimony now. Anytime master car has the socks dey wey don kill house of play no dey fine. He go domo a woman. He can the woman never sweep uh, house. He go domo a woman. He dey say baby na na military man na what dam. He go domo a woman. Anything na only domo a woman. A woman phone ring. He suspect am. He must domo a woman. So the pikin dem dey talk say their mommy do go under serious domoing threat for that house. If not na threat for domo na domo. So that man don domo Jacqueline, Jacqueline, mama Jackie sote domo domo domo e. At the end of the year, na so my Jackie e kwara. As I dey tell una so, my Jackie don kwara for that side for Yaoundé because Imasa be the overdomo e. na very wonderful thing terrible news you dey marry woman you tell you say na for better and for worse but you dey propose na only worse no one no dey no dey for your life wey better dey enter dey the only thing wey dey enter dey na worse na worse na worse na worse why Majaki. I always say justice go take it course, even though eh, na man for uniform, e go take it course so that they dey judge you and then they, san- they sanction you correctly. Because if Peking then talk say na so rape be dey do with Reme all time, it is domo Reme, the only domo Reme. That mean say the Peking then they talk true. Una remember that artist for Nigeria wey Masa Tubi domo used to take kill am. Na im pikin dem make am before court for that side for Nigeria be give death sentence. So for Cameroon, we know say death sentence no dey na life imprisonment. Even if dey, they no dey practice am. So I think say na thing dem that wey dey suppose for dey do for some of the people dem wey dem dey think say dey strong pass their woman dem and if dey strong pass their woman, they must dey knack them, knack them anytime when anything wey happen, you must knack their woman. Na very bad way that. Another thing day, Tori day, countryman, Tori day, countrywoman. Another Tori na who? Na Palaba Yolanda. Yolanda, na so English singer. Wey e dey knack better mutumbo. He too be sing about the matter wey people dey knack their woman dem plenty. And Yolanda be talk say dey so you no get for begin forgive man wey dey knack you, wey dey domo you plenty. Because According to that song wey you run abi sing am, he say when you don get pikin, dem with the man, e dey trump for you for go. Mami go tell you say you go go now, na who go do so for you, na who go do this one for you. You dey go now, so na who go do this, na who go do that for you. Uh-huh. And then at the end for the song, Yolanda talk say this so if man start for start domo you, no need no day for say me you begin wait. for the see am whether e go change from the first time wey e start domo you na for day wey you go take the decision for go for leave people dey no go for the fear eh for separate themselves with brutal people with people the way they think say na only their blow fit solve problem wey they no know for dialogue they no know for talk they no know for tori if you get matter you tori the matter no wan leave you you leave the matter

try defend yourself and then uh -huh, you leave the place the woman dem too they must know say mm -hmm, sometimes the way violence we call violence they will tell people them say for sure say you strong na for leave problem no na for begin attack that kind of nonsense problem we dey talk na problem for brutality eh? we no dey talk na problem for life because for life If problem come, you get for try hard, continue for resist, you fit get solution for the problem. But that fighting thing, when I blow, knock man, knock this and that, when I get for control, when I adrenaline. I know, plenty man picking in the way, they don't know for control their adrenaline. Eh, when adrenaline knows how they come up for their skin, bam, bam, bam, bam. Eh, they dey talk say, na my own this, I go now, I go domo you, you play with me, I go show you say, I strong pass you. Tori dey,

E kosh ko see mami, e woman skin. For all man wey dey hear my logs, all time e know say na e best thing than that. If e pass you for kosh you, e go kosh nia mami. Kosh am, e don don kosh uh, ko see mami, ko see don hear am, ko see too vex. Ko see take pen, put am for down, write the own rap. He talk him mana mana rogoro mana mana mana mana. He talk na say my locks he pen he no dey right. Say he pen no dey comot. Na the reason that way a woman never uh, move pikin. Say if your pen be the comot, your woman for don move pikin. So he dey cause my mami woman skin. That my mami woman skin na he born genius wey I dey. And then your own mami woman skin na he born barbaric Savage Oyude. The matter dey continue now. Plenty woman now dey don start dey react. Girl dem for show and business dey dey talk say Mikosi and Malox dey continue that their clash. But me dey leave mami dem up outside of it. Me dey leave woman dem outside of it. why dem no fit talk about their self dey curse their self normally and man pikin man pikin dem dey go now leave their self go enter mami go enter woman which one e suppose for be so if una look am now for social media e dey for all kind side any man dey support the own the one go explain na say no kosi no kosh uh, malox a woman he talk na say na malox a pen no the right say im na e dey different between call your woman and for talk say Hamas I pen no dey right. And the other one dey say una no be here tawe malox e kosh kosi mami woman skin eske kosi don kosh im mami too e woman skin the thing no be for some way way oh even some one the way they no dey talk they don enter for the kosh dem they stand there no e dey quiet e no dey make no noise the only person wey be comot last time na jovi jovi be comot

una wan hear tori i know say una like the tori another tori how we will talk about artist the one im name na werenoy werenoy na some cameroonian born artist wey e be naturalized french citizen

e fall small sick for the 16 that means say this week wey just pass so as e fall that signal so dey think say na play na play dey make am dey carry go for warapita dey wan do treatment dey see say for breathe for e na trouble e get problem for breathing serious breathing problem doctor dey try

When you get health, you must know say na for there where solution for your problem dem dey because health na wealth. If you get health, if you get in good health, you get if that means say your santé, your head dey waka fine fine. Na na the play that way you get for the thank God because you fit get money then you no know for bridge, you no know like where the know wey be get money and wey no dey for e. So where the know die for wetin countryman countryman for high blood pressure at last. Where the know e real name na Jeremy Bana Owona. so na boy wey comot for that side for center region so they say peace and love uh, our condolences for here for family for Werenoy or for Jeremy Bana Owona. Mo come on now with the oratory. We don't see image them. We dey go places. The image and na which one? Na president for Cameroon Football Federation, Samuel

Ikwara, e go do sport, e dey waka, e fall Ikwara. So take reach now, no know whether e fall knack head or e fall bad or na say na high blood. So take now, no man no know for 69 years, 67, 69 years wey Kunde e die. Kunde na two times champion African Nations Cup 1984, 1984 for Cote d'Ivoire and then 1988 for Morocco. Kunde Emmanuel too don play two World Cup. One World Cup for 1982 for Spania, for Espana, or for Panya, if una want am. And then for 1992, for 1990, for Italian 90, he be Dede. He na Oga Kwata Kwata for midfield for Cameroon, a team. So he don quarter so, Eto don go there. People comot, Kwata comot. wey dey hear say e to the Ghana, so all hearts dem dey empty. Any man dey come, dey dey applaud, dey dey snap, dey dey do picture. So you don go see Kunde Emmanuel, a woman, he talk with you small. Wetin go happen, go happen. Na he go react, or na Fekafu go react. We just wait and see how the situation e go dey go before before. Na so e dey. and then i go come out with this one we'll give una the result for wetin countryman countrywoman the result for mtn elite one the match wey canon dey play with the uh, column

for di match wey dey play am for sunday final result na say Canon e lost one goal to two for Colom for Jah and Lobo. PWD for Bamenda e knack Astro for Douala four not. Yes, Bamenda boys Abakwa boy dey bang bang bang bang bang one bang bang bang bang two bang bang bang bang bang three bang bang bang bang bang four. Ehe, na so e happen. Bamutu Sombuda

We go give una tomorrow the classification uh-huh, how e dey the the classification na final one o na just temporal classification. Countryman, countrywoman, as I dey always talk, if una see my bag, make una know say my belle e dey for before.